Salam hormatly watandaşlar. Şu gün iki müň ýigrimi nji ýylyň otuz birinji awgusty hepdäniň hem şenbe güni. Hoş geldiňiz Demokratik oppozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly watandaşlar şu günki çykyşmyzyň ady Türkmenistan garaşsyz döwletmi ýa-da Türkmenistan birine garaşlymy? Ine men şu gün ýaňky öz çykyşymy başlamakam hormatly watandaşlar bir kan wideo köjek bolýan size Türkmenistandan bir habar geldi biz şony size ýaňky görkezjek bolýar. Watandaşlar bir zymyt

Türkmenistanda, ýagny Aşgabatda köçede ýatyp ýör. Ýa şul köçede ýatýany, ýagny elbetde munuň problemasy bar. Elbetde şul adam bir zada sezewar bolup şu köçe köçede ýatmaly bolýar. Ynanyň, haçanda sen köçede Ýewropada ýatsaň, we köçede Türkmenistanda ýatsaň şo bir zat dälmi? Ýa Ýewropada köçede ýatanňda ýanyňa gurumlar gelip çaýyňy, naharyňy, suwuňy, eger-de sen isleseň kwartira alyp gidýärler ýa ýatymlyk alyp gidýärler, seni ýaňky yzarlaýarlar, gelip gidip barlap gidýärler, Türkmenistanda habar tutan ýok. Şu adam ýa aýal maşgala şu ýaşynda köçede ýatman Eger-de Türkmenistan demokratik döwlet bolan bolsa, hemme mümkinçilikler bar bolan bolsa, hemme sistema işleýän bolsa, hökümet sistemalary, jemgyýet sistemasy, partiýalar, syýasy, sosial sistemalar işleýän bolsa, hökman suratda şu aýal maşgala durmuşa çykyp, üç-dört sany çagajyklary bolup, o çagajyklaryň uly, ýaňky mekdeplere, institut, uniwersitetler gatnap, Türkmenistany ösdürerdiler. Türkmenistanyň abraýyny galdyrardylar. Mümkin Ilon Mask diýen bir ýaş oglan şolar ýaly emele gelerdi şu aýal maşgaladan. Bilemzok. Şonuň üçin men her wagtam aýdýan, adam resursy iň gymmatly resursdyr dünýäde. Hemme baýlyklary adam resursy ýasaýandyr. Adamlar ýasaýandyr. Ine geliň indi seredeliň şul babatda öz çüýrük tohumynyň milli lideri Näme işleýär? Geliň seredeliň. Ine, men ýene-de bir sany size wideo görkezeýin, hormatly watandaşlar. Ine, öz çüýrük tohumynyň milli lideri, uly hormatlanylýan Gurbanguly Berdimuhamedow wertolýoda münüp, häzir ýaňky Arkadag şäheriniň daş-töweregine aýlandy. Üns beriň. Ine, şu Arkadag şäheri, Gojaodak goýun Arkadag şäheri gurýan ine stadionlar, at çapyşyk, eşekler, atlar, itler, piçikleriň öýleri, köşkleri. Ine öz şäherini eden guran adam, biziň pullarymyzy ogurlap öz şäherini gurup ýören adam näçe bu ürkütjegini bilýär. Taryhda öz adyny ýaňky öz tohumyň, çüýrük tohumyň Arkadag adyny goýup gitjek bolup goýup gidýär. Ine häzir üns beriň Ine, şul eýýäm birinji etap guruldy, häzir ikinji etap şu daglaryň başynda bir zatlar gurýarlar. Ýöne umuman üns berip seretseňiz, ine şul Abadan, Abadan öňki Bizmeýin ýadyňyzda bolsa, häzir şul adam şul Bizmeýine ataka edýär. Şu ýerdäki jaýlary, ýaňky erbeträk duran jaýlary, zatlary ýykyşdyryp, wertolýotda aýlanda, ýykyň, Adamlar nirde ýaşasa şonda ýaşasyn diýip ýaňky görkezme berdi. Men şul Abadan şäherjigiň ýaşaýjylaryna aýdýan, Babarap, Abadan, Kommunizm, sersap boluň, jaýlaryňyz ýykyljakdyr eýýäm görkezme berildi. Muň bir çüýrük tohumyň Arkadag diýilýän milli lideriň esasy maksady üns bereniň şul Arkadag şäheri. Ine şul Aşgabat. Ine, şul territoriýany häzir men çyrak edip görkeziň. Ine, şul eýýäm Arkadag. Munuň esasy maksady şul territoriýany gurup gidip, Aşgabady içine, Arkadagyň içine sokup, Arkadag şäheri, Aşgabat şäherini aýryp, Arkadag şäheri, ýagny kapital, merkez edip goýjak bolýar. Ine, şul ýaly Arkadag Aşgabadam Arkadag edip goýsa, biziň diňe Türkmenistanymyzdan Türkmenistan at galýar, olam ýa-ki Gurbanguly Berdimuhamedowyň öz döwleti bolýar. Onsoň patyşalygy geçibermeli. Men şoň üçin diýýän, dinastiýa gurup gidip otyrlar şul. Biz şuny saklamasak bolmaýar. Sen biznesmen bol, çopan bol, MHM bol, polis bol, tapawutlary ýok. Nirä Türkmenistanyň gidýänini bir ekspert bolmaly-da şu zatlary kesgitlemek üçin. Üns berip serediň, ine şu ýöne Türkmenistan gidýär. Arkadag şäherini gurmany dowam edýär. Öz tohumyň çüýrük tohumyň milli lideri üns beriň ine şul şul ýerde gurdy we indi şu ýerlerini gurup başlap ýakyň ýykyp aşgabat tarap bizmeli tarap we aşgabat tarap ýöräp başlaýar siz maňa aýdarsyňyz myrat aga ine gül ýaly ýerler gurýar zat edýär diýersiňiz üns beriň haçanda türkmenistanda katastrofa sosial ýagdaýlar kyn baý döwletde adamlar terk edip daş ýurda gidýän wagty Obalarda adama gowy ýaşap bilmän, ýaňky eýýäm näme etjegini bilmän kösenip ýören wagtlary. Şol daşörtden adamlar saklamasa şol ölübem gidýärler şolar. Ine şo wagtlary biziň pulumyzy ogurlap, ýagny çig mallary satyp, Türkmenistanyň tebigy aýlyklaryny satyp, pullary alyp, býujetde elini sokup, o ýerden öz Arkadag şäherini gurmana haky barmy şonuň? Ýok. Bul kim prezident mi kim öz çüýrük tohumynyň milli lideri öz çüýrük tohumynyň puluna arkadag şäher mi çüýrük tohum şäher mi näme bolsa şony gursun ýöne biziň döwledimiziň ýagny biziň baýlygymyzyň baýlyklarymyzy satyp býujete girýän pullary ogurlap onam öz arkadag şäherini gurýan bolsa onda oňa kezapçylyk diýilýär. Hany Serdar Berdimuhamedow? Hany Türkmenistanyň prezidenti? Näme üçin şul çüýrük tohumynyň milli lideri wertolýoda wertolýotda aýlanyp Arkadag şäherini beýle gurmaly beýle gurmaly diýip ýaňky bir topar adamyň jaýyny ýykmany eýýäm görkezme berdi. Hany siz nirde? Kartinka, Serdar Berdimuhamedow. Ine, hormatly watandaşlar, men oňa aýdýan döwlet ýok, döwlet gurluşyk sistemalary ýok düýbünden. Oň kartinkasy bar. Serdar Berdimuhamedow prezident däl, kartinka. Arkasynda şu bir kezzapçylyk edip gelýän on ýedi ýyldan bäri öz çüýrük tohumynyň milli lideri Gurbanguly Berdimuhamedow. Ine, geliň indi biz dowam edeli öz temamyza geçeli hormatly watandaşlar. Men size başga materiallarym görkezeýin. Garaşsyzlyk barada men nädip garaşsyzlygy size gürrüň berýän sebäbi tizden ýene garaşsyzlyk baýramymyz bolýar. Şu garaşsyzlyk baýramymyzda her adam düşünmeli şu garaşsyzlyk baýram näil bize wajypdygyny. Ine, käbirleri Türkmenistanyň taryhynam bilenoklar, bizem bilemzok, dogrymy aýtsak. Hiç ýerde ýazylgy ýok. O ýerde, bu ýerde kiçijik bölekler bar. Men ýöne o bir bölek o bölege garşy bolýar, o bölek bu bölege garşy bolýar. Ýöne otuz üç, otuz dört ýyldan bäri iki sany kezzap öz taryhyny kitaplara, muzeýlere hemme ýere ýerleşdirip, Türkmenistanyň täze taryhy diýip ýaňky hemme zatlar girip eýýäm çalşypdyrlar. Köne taryhymyz ýok, täze taryham halk ýok ýaly diňe iki prezident bar ýaly ýaňky bire Türkmenbaşy diýýän kezzap beýlekäm öz çüýrük tohumyň milli lideri Gurbanguly kezzap. Ine şunuň taryhlary bar. Ine Türkmenistan. Geliň indi biz seredeliň Türkmenistan Döwleti haçan guruldy? Türkmenistan özbaşdaklygyny haçan aldy? Türkmenistan Türkmenistanda prezident wezipesi haçan emele geldi? Şol Türkmenistan döwletiň simwollary bar. Gerbi bar, baýdagy bar, emblemasy bar, ýagny konstitusiýasy bar, döwlet çäkleri bar, halky bar, döwlet gurluşy bar. Şu Türkmenistan döwletiniň emele gelýän simwollary. Geliň şonuň esaslaryna, esasy simwollaryna serip geçeliň. Ine, mysal üçin, men togsan birinji, togsan üçünji, togsan bir, togsan ikide Türkmenistandadyň. Şo ýerde Türkmenistan döwleti dörände men şo ýerdedim. Geliň men size gysgaça gürrüň bereýin. Bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýylda bir topar döwletler, Rossiýanyň ygtyýarynda bolan döwletler, Sowet Soýuzynyň döwletleri bir-birden özbaşdaklaryny ýitirip başladylar. Pardon. Bir birden Sowet Soýuzy özbaşdygyny ýitirip, ýaňky beýleki şoňa girýän döwletler öz özbaşdyklaryny alyp başladylar. Men häzir bir tablisa görkezem şu ýerde kim haçan aldy özbaşdyklygyny size doly görkezem. Indi şu ýerde birinji bolup özbaşdygyny Litwa diýen döwlet aldy. Geliň şoň kiçi taryhyna seredeliň. Näme şu özbaşdygyny aldy? özbaşdaklygyny aldy. Näme üçin men şu zatlary görkezjek bolýan? Biz nähili aldyk özbaşdaklygymyzy we Litwa döwleti nähili aldy öz özbaşdaklygyny? Deňeşdirip göreli. Men her gezek garaşylyk barada gürrüňlerinde bir döwleti görkezerin. Haýsy döwlet nähili garaşlygyny aldy we biziň garaşlygymyza deňeşdireris. Şonda siz garaşlygyň hümmedini,

Litwa döwleti öz partiýalaryny, milli partiýalary, demokratik partiýalaryny açyp, ýagny öz özbaşdaklygyny isläp başlady. Şolar bir müň dokuz ýüz dogsanjy ýylda öz özbaşdaklygyny ylgan etdiler. Ylgan etdiler we şol ýerde, ýagny Sowet Soýuzy goşunlary hemişekisi ýaly goşunlary iberip, şolary ýatyryp, ýagny ýene Sowet Soýuzyna saljak boldy. Ine şo ýaňky Sowet Soýuzy şu ýere barana tanklary bilen baranda şo ýerde garşylyklar emele geldi. Ýagny azatlyk garşylyk isleýän halk halkyň arasynda ýerli halkyň arasynda litow halkyň arasynda we Sowet Soýuzyny saklap gelýän hökümetiň tanklary gelende şol Sowet Soýuzynyň hökümeti bilen ýerli halkyň ýagny ýerli hökümetiň arasynda ýagny garşylyklar boldy. Ine şo garşylyklar näme başlady? Birinji Ýokary Sowýady, Litwaň Ýokary Sowýady öz halkyna haýyş etdi, geliň referendum geçiriň, bize garaşsyzlyk gerekmi, Sowýet Soýuzyndan biz bölünmelimi, bölünmeli-le diýip. Şol ýerde birinji geçiren martdaky ýaňky referendumda halk segsen bäş prosent ses berdi, biz aýratyn döwlet bolmaly, Sowýet Soýuzyndan çykmaly diýip

Şu ýerde on bäş adam we ýigrimi-otuz adama golaý, on bäş adama öli, ýigrimi-otuz adama golaý ýaralandy. Ine, şul Litwa halky ahyry ýeňdi. Sebäbi birinji garaşsyzlyk aýdanda, diňe muny ýaňky Islandiýa diýen bir döwlet goldady. Ýöne haçanda Russiýadan goşunlar gelip, çaknyşyk bolup başlanda eýýäm halkara guramalar, bir topar döwletler Litwanyň garşylygyny tassykladylar we şonda Sowet Soýuzy yzyna gaýtmaly boldy, ýagny goşunlar bilen, sebäbi gördi, ýeňeni bilenem, tanklar bilen halky basany bilenem tolk ýok, şul halk eýýäm öz garşylygyny aljak bolýar diýip, ýagny oýgurlyk etdi. Şeýdip, bir müň dokuz ýüz dogsanjy ýylda Litwa döwleti öz garşylygyny yglan etdi we birnäçe döwletler, ýagny onlarça döwletler şony tassyklady. Amerika, Ýewropa döwletleri tassyklady şony. Şeýdip, Sowet Soýuzyndan bir müň dokuz ýüz togsan njy ýylda birinji döwlet gyra gaçdy-da, Sowet Soýuzyndan çykyp, öz özbaşdaklygyny yglan etdi. Gelin men kiçijik wideolary görkezeýin. Üns beriň. Kratnom rosti cen na produkty pitania. Paralelno s etim prosovetskiye sily w Litve obýewili o komiteti spaseniya i wzya. Şol Litwa döwleti we onuň halky Onuň jemgyýet guramalary öz özbaşdaklaryny yglan edende prorossiýska oppozisiýa diýýärdi, ýagny Rossiýanyň adamlary, Rossiýany goldaýan litowlaram bar arasynda, şular ýagny garşylyk görkezip ýok Sowet Soýuzyndan çykmarys diýip garşylyklar başlady. Ine şonda Rossiýa goşunlaryny girizdi Litwa we şo ýerde ýagny çaknyşyklar boldy.

Garaşlyk bellenenden soň, neme döwledi, Litwa döwledi, şu ýerde prorossiýskiý, ýagny sowetskiý, Sowet Soýuzyny golýan adamlar çykyp, aksiýa geçirip, Rossiýanyň goşunlaryny çagyryp, indi Rossiýa goşunlaryny iberýär. Şunuň öňüni alýar. Armiyyu Nuy pskowskih desantnikov i specpodrazdeleniýe Alfa,

maýyp bolup ýaňky bir topar şikes şikesler aldylar. Men diýjek bolýan zadym ine şul aleýa taryha girdi nemäň Litwaň. Indi ömür boýy azatlyk garşylyk bolanda ine şul ölen adamlar ýatlanylýar we şolar gahryman bolýar.

Çaknyşykda we şoň ýaňky öňünde bolan günler ýa soňunda bolan günleriň jemleýjisi jemlesek ine şunça ugolovntoň işler şu günki günde barlanyp eýýam taýýar edilip we bir birden adamlar jenaýat işlerini atlyp otyrlar polisler mhmi gulluklar omonlar hemmesi şu jenaýat ýaňky Kitaplarda ýazylgy we indi şoň sugudy bir birden başlap ýigrimi bäş ýyldan soň sugutlary başlap şoňa çäre görüp başlanýar. Ine şu ýaly garşylgalanýar. Haçanda men MHM we polis gulluklaryna aýdýan. Biziň habarymyz bar kemine bilen näme edýäniňizi. Biziň habarymyz bar, ýaňky politik uçurymlar baranda, Türkmenistanyň aktiwistleri baranda Türkmenistan näme edýänini habarymyz bar. Bir birden jogap berersiňiz. Bir birden hemmäňiz jogap berersiňiz. Diri şaýatlar bolar. Ýaňky bizem alyp durus maglumatlary, ýygnap durus, ýygnap ýatyrys. Şu maglumatlar boýunça ýörite gözlegler bar. Näin adamlar gynan bolsaňyz, şo zatlar üstüňize geler. Siz hökman jogap bermeli bolsaňyz. Halkymyz azatlyk alanda, Gurbangüni gollan adam, zulum gollan adam, MHM, polis, ahranasy, hemmesi jogap bererler. Şoň üçin, häzirden aýdýan, halk azatlyga barýar, halk azatlygy alar. Öňe çykaýmaň, böwet bolaýmaň, ölersiňiz. Ölmeseňiz basylarsyňyz. Basylmasaňyz ýaňky ahyr ýigrimi bäş ýyldan şo derňelip derňelip ahyr sen tutulyp bütin ömrüňe özüň maşgalaň iň azatlyga garşy adam watan dönügi diýip adyny alarsyňyz. Gurbanguly eýýäm öz adyny taryhda ýazdy. Watan dönügi Putiniň iti Öz çüýrük tohumynyň milli lideri. Mundan beter ýamanlyk, mundan beter masgara at, mundan beter biabraý at türkmende entek bolmady. Sizem şol biabraýlygy gollap, şu çüýrük tohumynyň milli liderini gollap, sizem aýagyňyza sallak giderdiňiz. Siziň hem çagalaryňyza agtyklygyňyza barmak basarlar. Hä, ol telewideniýede sud görkezdiler. Adamlary azatlyk alanda öldürip neme eden adamlar şular dämi diýip ýatyk barmak basarlar. Seň babaň dämi şol? Sen gürleme, kim gürlese diýip aýdarlar ýüzlerine. Im-sim oturarlar. Öz dogan-garyndaşlaryňyz, çagalaryňyz agtyklygyňyz sizi bütin ömrüni ýigrenip gezerler. Ine boljak iş.

Litwa nähili öz garaşlygyny aldy? Geliň indi seredeliň Türkmenistan nähili öz garaşlygyny aldy? Köp adam Türkmenistan diýip, ýagny Sowet Soýuzyndaky Türkmenistan bilen häzirki Türkmenistany tapawudyny bilenok. Men size aýdaýyn. Türkmenska SSR ýagny Türkmen döwledi bir müň dokuz ýüz ýigrimi dördünji ýylyň ýigrimi ýedinji oktýabrynda döredildi. Türkmenska SSR-di we Sowet Soýuzynyň sastawyna girdi. Sowet Soýuzynyň sostawyna girip, şondan bäri birtopar ýaňky Sowet Soýuzynyň sistemasy birtopar öz prinsiplaryny, öz sistemalaryny Türkmenistanyň territoriýasynda goýuldy, ýaňky mejbury ýagdaýynda goýuldy, birtopar adam gyryldy, birtopar däp-dessurlar, birtopar biziň yslamymyza çenli ýaňky Sowet Soýuzy rugsat bermedi, aýyrdy. Bular täze adam ýasajak boldular, ateist, hiç zada ynanmaýan, diňe ýaňky kommunistik partiýa ynanýan adamlar ýasajak boldy. Häzirem şolar ýaly dine hormat goýman, din din dine üns bermän, din bar diýip ýok edip ony ýaňky metjitlerde Gurbanguly öz milli öz çüýrük tohumynyň milli lideriniň kitaplaryny okadyp dinam ýatyrdylar. Ýöne din barmyş. Esasy bir zada ynanmaly, Arkadagy Serdar we öz çüýrük tohumynyň milli lideri Arkadaga ynanmaly. Ine şony goýdular. Häzir kommunist sistemasy, ony Nyýazow gurup gitdi. Häzirem şony bular köne segseninji ýylyň sistemasyny aýlap otyrlar. Aýlanyp bilenok welin, şu aýlanyp bilmeýän ýerinde adama tutup urup öldürip ýaňky türmä basyp gidip otyrlar. Aýlantyrjak bolup. Ol işlänok sistema. Indi, hormatly watandaşlar, üns beriň, bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylda, ýigrimi ýedinji oktýabrda Nyýazow iň soňkularyň arasynda bolup, beýleki döwletleriň arasynda, ýagny on bäş sany döwlet bardy Sowet Soýuzynda, arasynda bolup, Moskwa agzyny açyp seredip durup, şondan komanda alyp, Moskwa tarapyndan guraldy. Nyýazow hem Moskwanyň iti, Gurbanguly Berdimuhamedowyň öz çüýrük tohunyň milli lideri olam Moskwaň iti, Serdaram Moskwaň iti. Ynanyň. Ine şol Moskwa seredip, Moskwada hiç zat diýenok muňa, beýleki döwletler garaşsygyny alyp gidip otyr, Türkmenistan alanok, Nyýaz soň oturyp, oturyp, oturyp, iň soňkularyň arasynda, aý komanda gelenok, gel, men garaşsyzlygy obýawlýat et göreýin, hany, bir zat edýärem diýip, garaşsyzlygyny ýaňky yglan edýär. Ozal görýä halkdan sorýa garaşylyk nähili gerekmi bize halkam bilenok tapawudyny şo sowet soýuzynda ýaly gezip ýör näme edýä hä halk uhlap ýatyr men maşennik garaşylyk häzir aýdarynda şo garaşylygy derrew özüm alyp hemmesini maňa garaşly edip hiç kime menem garaşyly däl diýip garyşyp türkmenistan guraryn diýip ýaňky plan edýä ýanyna üç sany türkmen däli çagyrýa umnow hramow žadan şolar bilenem Derrew garaşsyz galyp, bir-birden öz opponentlerini, ýaňky beýleki partiýanyň liderlerini ýok edýär, ýapýar, türmä basýar. Bir kwartirajyk berýär, bir maşynjagaz berýär, bir wezipe berip, ol ýoldan aýryp, özüni iki ýyla galman Serdarym, Türkmenbaşym diýip at goýduryp, kult liçnosti ýasap başlaýar. Öz, ýaňky garaşly özüne garaşly döwledi, Türkmenistany, edýär-de, özüne garaşly halky ýasap başlaýar. Ine, men näme üçin şu zatlary diýýän, men size bir tablisa görkezeýin, watandaşlar, üns berip serediň. Men ýörite oňardym şuny. Siziň üçin, ine, döwletler. Kim birinji Sowet Soýuzyndan çykdy we garaşlygyny yglan etdi? Ine, birinji bolup, ýagny Litowskiý SSR,

Häzir häzir ine. Dönji maýda bir müň dokuz ýüz dogsanjy ýylda bular ýaňky nimeden çykdy. Sowet Soýuzyndan çykdy. Yglan etdi çykjak diýip. Ondan soň üçünji ýerde Estonska SSR sekizinji maýda çykdy şular. Yglan etdi. Dönji ýerde ine Armýanska SSR ermeniler çykdy. Bäşinji ýerde Gruziýa çykdy. Altynjy ýerde Ukraina çykdy. Ýedinji ýerde Belarussiýa çykdy. Sekinji ýerde Moldawiýa çykdy. Dokunjy ýerde Azerbaýjan çykdy, ýigrimi üçünji sentýabrda. Onunjy ýerde Özbegistan çykdy, otuzynjy awgustda. Otuzynjy awgustda. On birinji ýerde ine Gyrgyzystan çykdy, otuz birinji awgustda. Şul iki döwlet birbada çykdy, bir günde. On ikinji ýerde Täjigistan çykdy. Onsoň on üçünji ýerde ýigrimi ýedinji oktýabrda biz çykdyk. Täjigistan ine dokuzynjy sentýabrda çykdy. Biz ýigrimi ýedinji oktýabrda özbaşdaklygymyzy yglan edip, ýagty Sowet Soýuzyna degişliler çykdyk. Ine, bizden soň kim galýar? On dördünji Russiýa ýigrimi altynjy deka, ýa on ikinji dekabrda çykýar we ondan soň, ýaňky, pardon, ondan soň on altynjy dekabrda on bäşinji bolup Gazagystan çykýar. Ine, Türkmenistan, men aýdyşym ýaly, Nyýazow soňuna çenli Moskwanyň iti bolansoň, garaşyp, garaşyp, garaşyp, eýýäm Moskwa muňa jaňam edenok, Moskwa çýotlaram berenok, otyr, näme etjegini bilmän, ine, Şeýdip, Aý, hemmeler garaşyp alýar, menem alaýyn diýip, garaşyp aldy. Türkmen halky ne derdini dökdi, ne ýaňky ganyny dökdi, ne Litwa ýaly göreşdi, ne aňyrdan tanklar gelip, şony bermejek boldular. Öz-özünden garaşsyzlyk Türkmenistana Allah tarapyndan gaçdy. Şo ýerde Nyýazow derek moşennik däldi, bir normalny türkmen bolan bolsa, Biz başga günde şu gün bolardyk. Türkmenistan demokratik döwlet bolup giderdi. Türkmenistan mümkin awtoritar Özbegistan ýaly döwlet bolardy, ýöne internedem bolardy, çykybam bolardy, giribem bolardy, işläbem bolardy, iş ýerlerem bolardy, konwertasiýa bolardy beýleki döwletler ýaly. Ýok. ony etmedi Nyýazow. Konwertasiýanam ýörite etdirmedi. Adamlaryň çykyşyny derrew kontrol edip başlady. Bir topar zatlary gadagançyklary gizledip, adamlary gorkuzyp, öz ýanyndaky işdeş ýoldaşlaryny türmä basyp, ýaňky wise-premýerleri, ministrleri ine şul ýaly gorkunç, zulumly hiç hili haklary ýok, garaşsyz döwledi ýasady. Ine, Nyýazow näme etdi? Men näme üçin Nyýazowa diýýän, sebäbi, üns beriň, hormatly watandaşlar, ine, Türkmenistan öz garaşlygyny ýigrimi ýedinji sentýabrda bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylda aldy. Üns beriň, bir müň dokuz ýüz togsanjy ýylda Türkmen SSR şo ýerde bir wezipe dörýär prezident Türkmen SSR diýip. Nyýazow derrew saýlaw geçirip, ýaňky ýeke-täk kandidat goýup, togsan sekiz bütin togsan sekiz prosent alan kişi bolup, saýlawy derrew utup, özüni prezident etdi. Men näme üçin Nyýazowa maşennik diýýän? Eýýäm şu garaşsyzlygy ogurlanmaka eýýäm maşenniçtwo edip, ýeke-täk kandidaty saýlaw geçirip, o saýlaw däl-ä. özüni pre moşenniçtwo bilen özüni prezidentlige belledi. Üns beriň, derrew togsan birde garşylyk alyp, hemme zady özüne bagly etdi. Indi togsan ikide täze konstitusiýa kabul etdi, bul adamam, hä, men Türkmenskiý SSR-iň prezidenti, häzir Türkmenistanyň täze konstitusiýasy döredi, ýa-da ýigrimi nji oktýabrdan soň emele geldi, indi men täzeden saýlawy geçirmesem, men täze döwletiň prezidenti däl diýip, Täzeden ýene ýeke-täk at, ýagny ýek kandidatly ikinji gezek saýlawy geçirip, öz-özüni prezident belledi. Ýene-de togsan dokuz prosent ses aldy. Ýene bütin dünýäni aldady, türkmen halkyny aldady. Türkmen halky azatlykda bolmansoň, garaşsyzlygyň nämedigini bilmänsoň, şol Nyýazowyň agzyna seredip, ynanyp, öz türkmenimiz-laý diýip, ýa oň sada sözlerini diňläp, Öňki kommunist maşennik oňa ynanyp halk oňa ýaňky awantaž berip aý bolýa şu düzeler baýar ogurlar bizede bir zat bolar diýip ýaňky ynanyp gezdi. Näme etdi? Ine maşennik haçanda ýolbaşçy bolup işlese prezident wezipäni ogurlady, garaşsyzlygy ogurlady, soň Türkmenistana ugrady, soň özüne Türkmenbaşy diýip at goýdy, soň Ruhnama ýazan kişi bolup, bütin taryhy çalyşdyryp, öz taryhyny ornaşdy. Öz ejesi, kakasy, ol kakasy-a Änewde pyçaklanyp, poýizden zyňyldy. Ony-a geroý edip getirdi, ýagny taryhy üýtgedip. Soň näme etdi? Häzir bir minut. Ejesini Nemede uboçda bolup içýär Tekebazarda dek gezenokdy ejesi. Şonam ýaňky Gurbansoltan eje diýip bütin dünýäde ýaňky şoň adyny goýup medal döredip ony gahryman etdi. Tekinkede işlän aýal gödek ýaňky dek gezmedik aýal birden Türkmenistanda gahryman boldy. Näme Gahryman azmydy? Bellenip geçilmedik sowet tarapyndan gynalyp gelýän gahryman azmydy? Ýok, elbetde ýok. Elbetde köpdi. Ýöne Nyýazow moşennik bolansoň, prezident iki gezek wezipäni ogurlady, Garaşsyzlygy ogurlady, Türkmenistany ogurlady we Türkmenistana täze döwlet, öz taryhly döwledini gurup başlady. Ünsmeriň. Öz çüwrük tohumyň milligram şony edýär häzir. Üýtgeşik ýeri ýokdur. Şo ýoly alyp barýar. Men näçe size şu zatlary düşündirýän, Garaşsyzlyk bize hiç kim bermedi, özi düşdi. Garaşsyzlygy Nyýazow gazanmady, Gurbanguly, öz çüwrük tohumyň milli lideri, olam gazanmady. Garaşsyzlyk özi düşdi biziň döwletimize. Şol şansymyz biz ýitirdik. Indi garaşsyzlygy biz ganymyz bilen, derimiz bilen, özümiziň ýaňky energiýamyz bilen, hereketlerimiz bilen gazanmasak, biz hiç wagt garaşsyzlygy alyp bilmeris, azat bolmarys. Näme üçin men garaşsyzlyk diýýän? Garaşsyzlyk bir maşgala üçin bir adam üçin fundamental zatlar. Şoň üstünde azatlyk emele gelýär. Şoň üstünde seniň haklaryň emele gelýär. Gaty wajyp zat. Häzir Garaşsyzlygyň otuz üç ýyllygy. Biziň Garaşsyzlygymyzyň däl. Gurbanguly Berdimuhamedowyň Garaşsyzlyk baýramy. Sebäbi ogurlady olam. Nyýazow ogurlady ony, ol Nyýazowdan ogurlady. Şular Putine garaşly adamlar. Bular watan dönükleri. Biz hakyky garaşsyzlygymyzy elimize almaly. Biziň garaşsyzlygymyzy ogurlan adam öz çüýrük tohumynyň lideri Gurbanguly Berdimuhamedow. Biz şondan almaly. Biz şony alamyzda biziň azatlygymyz emele gelýär. Biz şol adamy tussag edip türmä basmaly-da bütin dünýä görkezmeli. Türkmen halky adalatly, Adalat sud edip kezzaby, maşennigi, öz Watanyna dönük bolan adamy türmä basyp bilýär we jezasyny berip bilýän halk, gerek ýerinde öz dostoýnstwo üçin durup bilýän halk diýip biz görkezmeli bütin dünýäde. Şoň üçin birleşmeli, aramyzdaky şahsy zatlary gyra zyňmaly, diňe birleşip zulum tutup, guýrugyna basyp Ony zyndana zyňyp, biz tä döwlet gurmaly. Başga zat ýok. Hormatly watandaşlar, ine, men size Nyýazowyň, eger-de taryhy gerek bolsa, özüňiz görüp bilersiňiz, şu ýerde men size gysgaça aýdyp geçdim. Bu zatlar Wikipediýada bar. Ine, näil saýlawlar geçdi, togsan sekiz bitin üç prosent aldy birinji saýlawda. Hemme zatlar bardyr, özüňiz ony görüp bilersiňiz. Ha, men size görkezin, başdan görkezmändirin. Ne, Wikipediýada prezident saýlawy näge geçdi, Niýazow kimdigi, hemme zatlar bar. Şu ýerde Niýazow prezident bir belli bir e, şahsyýet bolup gidýär, bir ýaňky syýasatçy bolup gidýär. Şu zatlaryň düzelmeli. Hakykat Emele gelmeli. Biz hakykaty gorap bilmesek, bizden halk bolmaz, bizden millet bolmaz. Şoň üçin sen Türkmenistanyň bir künjügine ýaşaý, sen türkmen. Seniň lebap dialektiň bar, daşoguz dialektiň bar, seniň ahal dialektiň bar, balkan dialektiň bar, tapawudy ýok, mary dialektiň bar, sen türkmen. Sen Türkmenistana ýapyşyp Türkmenistan döwledi azatlyga we garaşlyga çykaraýmaly. Alaç ýok. Biz jogapkärçiligi almaly adamlar. Şoň üçin baýram ýetip gelýä. Men sizden haýyş edýän şo baýramda ine Gurbanguly çäre bellýämi? Çykyň çärä. Baýdak alyň. Daşynda içinde görkeziň Türkmen halky badygyny. Siz onuň bilen režim gollaňzok. Siz onuň bilen Öz garaşsyzlygyňy bilýäň. O garaşsyzlyk Gurbangulyňky däl, Serdaryňky däl, hiç kimiňki däl. Ol garaşsyzlyk diňe türkmen halkyňkydyr. Ogurlanan türkmen halkyndan ogurlanan garaşsyzlyk. Men size nämçe şu zatlary jikme-jik düşündirýän, watandaşlar, sebäbi biz Döwletimiziň simwollaryny, fundamental zatlaryny täzeden gurup, täzeden berjaý edip goýup, şoň üstünde şul arassa, päkize, adalatly, çynlakaý zadyň üstünde biz öz döwletimizi gurmaly. Şony etmesek biz döwlet gurup bilemzok. Guran döwletimiziň köki erbet bolýar, diktatorlar gidýär. Şoň üçin Garaşsyzlyk bilen Azatlyk, Adalatlyk Diňe her wagt Türkmenistanyň gurunjak döwlediniň kökünde elmydama durmalydyr. Hormatly watandaşlar, ine, men şunuň bilen öz aýtjak zadymy aýtdym, ýöne bir size aýtjak zadym bar. Ine, Türkmenistan boýunça. Men her wagt aýdýandyryn, Türkmenistan bir bir ajaýyp döwlet. Bu döwleti uly çydap bilmejek kynçylykdan geçip, öz derini, ganyny döküp, janlaryny berip ata-babalarymyz guran döwletdir. Bul döwlet Nyýazow han däl, Gurbanguly han däl, biziň döwletimizdir. Gurlan Türkmenistan döwletine ne-de kezzap, ýallak, Nyýazow dahyly bar, Ne-de kezzap ýyllak öz tohumynyň milli lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň dahyly bar, ne onuň tohumynyň dahyly bar. Soňky otuz üç ýylda iki sany kezzap Nyýazow bilen Gurbanguly Berdimuhamedow biziň ata-babalarymyzyň ata-babalarymyzdan galan döwletimizi öz husudy döwletine öwrüp adalatly Bitarap döwlet gurulyş sistemasyny doly ýok etdiler. Döwletde bikanunçylyk, parahorlyk, ýallaklyk, çetekçilik ýaly gylyk-häsiýetleri ösdürip, öz syýasatyny ýöredip, öz kultuny ýaňky öňe sürüp, öz taryhyny öňe sürüp, Türkmeniň taryhyny ýok etdiler. Hemme türkmenler üýşüp birleşip şul kezzap öz tohumynyň milli lideri Gurbanguly zulumdan dynmaly we hakyky garaşsyz Türkmenistan döwledimizi biz gurmaly. Biz hakyky garaşsyz döwlet bolmaly. Türkmenistan döwledi Putine Erdogana garaşsyz däl bolmaly. Biz garaşsyz Türkmenistan döwledimizi täzeden köki bilen, kökünem, fundamentynam arassa edip goýup, şo ýerde ölýänem bolsak, ölmeli, gurmaly, goýmaly. Onda biz öz döwledimizi taryha salarys, biz öz gahrymanlarymyzy taryha salarys, biz şul Aýgytly ädimde, hemme adamlar gözleri bilen görer şo taryhy wakalary we Türkmenistan döwleti şondan kök alyp gider. Ine, biz şony edäýmeli. Ildeşler, şular ýaly taryhy mümkinçilik emele geldi. Biz öz şansymyzy ýitirmeli däl. Biz çüwrük tohumynyň milli lideri Haramdagdan dynmaly. Haramdag güm bol, Türkmenistan diňe we Diňe we türkmen halky. Hormatly watandaşlar şunuň bilen men öz efirimizi efirimi gutarýan indik gepleşikler çeldi hoş sag boluň.